kuva over cautious iatrid disease yakaipa zvokuti chese chawafunga kuita unenge uchiri kufunga ndogona kunyura ko zvikasabudirira hapana chinhu chisina risk mulife kudya sadza chaiko kune risk unogona kungodzipwa naro ukafa kukwira kombi everyday uchienda kubasa kune risk tiri kuchengetwa nenyasha mumigwagomo kusaita mainvestment palife yako kune risk wait until warwarirwa nemwana wako kana kuti nehama yako yaunoda nemwoyo wese munhu anofa nechirwere chinorapika nenyaya yekuti washaya mari pari kudiwa organ transplant kuti munhu ari apore simbo asi mari hapana haufaniri kubva wasiya mikana yese ichingodarika uchitya kutora risk pasina kana chinhu one chakwati regai ndimboedza kuita ichi ndimboona kuti zvinobuda here asi ndoda kuti mundinzwisise mafollowers angu tisati anyanya kuenda kure ndati kuva over cautious kune risk kuvawo less cautious at the same time kune risk futi nekuti kuva less cautious ndo extend yekuti varume vanosvika pakupinda underground mining mining isiri proper mining isina mastandards zvechigweja zvekupinda matonera zvaya zvai muchichera makumbo akabata mine zvine risk unoitimukirwa ukafa kuva less cautious zvekuti unoshanda pabasa rine machemicals usina equipment yekuzvidzivirira kushanda pane dust hauna kana respirator mari woita yakawanda nyumokonosis yobva yakuzvambura wotadza kuinjoya mari yacho kuri kuvasikana anobva atanga kurara nevarume vese vese hazi ndoda kuunganidza bhizinesi rangu ndikangoita bhizinesi rangu rikatanga kurana ndosiya zvechihurizvi asi unogona kutanga kurwara ukazotadza kuinjoya mari yacho saka ndati kuva less cautious kuri risk kuva over cautious kuri risk zvakare saka unofanira kuva munhu ari pakati nepakati kana uda kutanga bhizinesi unofanira kutora anonzi mawell calculated risk inonzi a well calculated risk ndeyekuti ukaanalyza pachinhu chauroda kuita ukazvipa nguva yokutsvakurudza information ine data rakakwana pahaso rauroda kuita wounganidza zvese zvinodiwa mari inodiwa waanayo ruzivo runodiwa patia pehaso iyoyo waanayo uchaona kuti unogona kuita chanzi yekuti its 80 percent kuti ubudirire 20 percent ndoyekuti ndoyekuti ufoire hakuna business riri 100 percent asi kana uchitora anonzi mawell calculated risk uchanoti unenge uine 80 percent chanzi yekubudirira unenge uine 20 percent chanzi yekufoira zvekuti ukaita bhizinesi iroro ukafoira hapana pauchariita 3 times uchingodona nenhau yekuti bhizinesi rauri kuita rine high success rate zviro zviyedzwa hama dzangu inini ndine vanhu vandaimboshanda navo vakafa rimwe gore pataishanda kune imwe maini kukwekwe uku taenda kulong holiday yeeaster yaya tichibva kulong holiday yeeaster takasvika pabasa pedu paine vamwe vanhu zvechinzi pachinja investor investor auya atori nevashandi vake kudhara zvekuti akangoti ndiri kungoda vashandi vashoma shoma vamweni vese ngavamire basa tiine macontract andiri kuona saka zvekungomira nebasa chete ka zvine risk nekuti titori nehama dzakatadza kuzvihendla vakaita bp vakaita mastroke vakatofa only because of that situation dzidza kutora marisk asi ngaave well calculated usangobvuma zvinotaurwa nevanhu chakati chinobhadhara wakutoita hauna kana ruzivo nezvazvo unonyura zivawo kuti zimura munyika medu inoshanda sei inini zimura yakambondigadzirira size ende ndakanyatsobvuma saka ziya masystems enyika ndoshandidzana sei nezimura ndoshandidzana sei nemakastoma angu woita zvinhu wotanga kubudirira Kutanga business kune risk, kugara nemari iri cash kana kuti iri mubhengi kuri risk, kugara usina business kune risk futi. Saka sarudza kuti zvaunoda ndezvipi.